il-Facebook tejjeb il-komunikazzjoni soċjali jew ħadha lura, jew inkella da sempliċement huwa żvilupp li għadna ma nistgħux ngħidu jekk hux tajjeb jew ħażin? U xtaqt indaħħlu lil Tony wkoll hawn f'din id-diskussjoni. Eħe, appuntu.
Illu, dan illi, illi, mistoqsija bħal di, forsi aktar milli nħarsu lejha bħal jekk hux qed jiżdied jew hux qed jonqos, jien naħseb illi qiegħed jitwessa', fis-sens illi għandek, għandek awmentazzjoni ta' xi ħaġa li ma kienx hemm, ma kienx hemm qabel. Jiġifieri, Hansen semma l-eżempju ta' gruppi bħal Salt li jistgħu anke potenzjalment jilħqu udjenza kbira li qabel ma kellhomx. Però biex inkunu realistiċi, jekk inti trid tagħmel promotional drive b'saħħitha ħafna, irid ikollok armata ta' nies li jorbtu ma' dan li konna qegħdin ngħidu l-ewwel tal-power of networks. Issa, in-networks jiġu jew billi inti tibnihom fil-verità, jiġifieri ma' nies li għandek relazzjoni li tagħmel sens magħhom. Jew inkella billi inti tixtrihom dawn, jiġifieri issa hemm modi differenti kif tixtrihom, jiġifieri smajna min jixtri l-clicks kif għadna kemm smajna, imma imma hemm modi oħra wkoll. Jiġifieri il-punt però, il-punt huwa dan, illi illi aktar ma għandek relazzjonijiet illi huma mibnijin fuq xi ħaġa illi hija ta' veru, ħalli ngħidu hekk, aktar inti għandek lok fejn timraħ. Jiġifieri mhux biżżejjed illi inti jkollok l-eluf ta' friends. Minn dawk l-eluf ta' friends, kemm hemm minnhom li vera jinteressu dak li inti għandek x'tgħid u dak li inti qed tgħid? Dik kienet il-mistoqsija tiegħi. F'soċjetajiet li kull ma jgħaddi qed isiru iktar individwalisti, allura li partikolarment fis-soċjetiep ta' soċjetà li qed tgħix fiha inti, l-Ingilterra, u allura hemm element ta' persuni li jiżolaw ruħhom, huma iżolati. Permezz tal-Facebook, dan l-iżolament ħa jkompli jiżdied għax inti tibqa' d-dar flok toħroġ u toqgħod fuq il-Facebook, jew inkella ħa jonqos għax inti qed toħloq networks ta' ħbieb li qabel ma kellekx aċċess għalihom. Appuntu, huwa huwa iva għat-tnejn, jiġifieri, f'ċertu sens, fis-sens illi, ejja nieħdu jien, jiena ngħix f'żona remota relattivament, jiġifieri, fl-Ingilterra, qiegħed Qiegħed 'il bogħod ftit mhux ħażin pereżempju minn Londra, rari ħafna li jiġu nies iżuruni hawn avolja ħafna ħbieb tiegħi spiss jiġu l-Ingilterra anke membri tal-familja u ma jiġux qrib ta' fejn qiegħed jien, jiġifieri l-iżolament f'dan il-każ għażiltu jien. Però bil-maqlub imbagħad allura nuża Facebook u l-internet b'modi oħra. Każ naħseb jiena ċar ħafna huwa l-mod kif qiegħed nipparteċipa anke f'dan il-programm illejla. biex anke jiena mbagħad allura niġi marbut u mlaqqa' ma' nies oħra li forsi sa ftit taż-żmien ilu ma kontx niltaqa' magħhom. Jiġifieri dawn dan li qed nipprova ngħid huwa li mhux jew waħda jew oħra, imma f'dan il-każ huwa t-tnejn iva jew inkella t-tnejn le għax tista' tħares lejhom lejn il-le wkoll. Jiġifieri fl-istess ħin naħseb jiena li kieku qiegħed hemmhekk magħkom illejla wara jekk intom